Toriana enkoro koridia obosibori, inaboke ekemambia kia bono gi nabokire nanyora esimi egoakwa, naria naikire koruborera nabwata, nanyora omomura ominto okorokwa Simba, ogontebia nomanyete ng'a taabu okure? Namoira inki kiamonyora? Ontebia yaya ng'a naye abanto bachete iga iga bamoitete twamonyorire ense okuete. Ekeene nabo nagechigwe mono nate ayaya, nachia koria ecredit ng'akere abaminto mbatabi, mpaka nasaba omokobo. Nario naaka nateebia omwana okorokwa Felix agika, taiyo mama omino, nyibuete choo goitirwa mumbu. Inche nasoka igo nachicha, naende ekeene nachia naye na kirina ekeene agoeta ense aria. Inche antebi ng'a igoro ng'a abanto abachete igoro, ng'a agachia kobakani bakanga gotiga komoita, agoteba ng'a nare chensi yachete. Lakini ere first of all ritang'ani antebi ng'a abayouth bamoitire, ng'a achie kobarwania, ng'a engencho eria aroe omobe okomorwania kobasangera, ng'a bamoite bamokora. Orete, naboka bono mambia, nateba ng'a omoibi ogo agasirete, korwa abunchire ime atingi kenge. Enkoruko Josephine Warongo bono obwati mambia, nakama amabere naira endiri, naika Kasarani, nairana. Ko nairanire, nanyora ko nkare kogenda gochia, mambia nanyora omonto ogokura, nkoboria inki kiaba? Ng'a yaya taabu okure, nkoboria inki kiari taabu? Nabwati buna ebirundo nacha mpaka iga iga. Lakini korwa naga- twagachete emambia iga iga, bono nyigwete ng'a igoro chierisii, chiensii gose nchiensii, ng'a chiensii inche abwatete taabu oyio. Bare komoitera enyomba eye ria momura ominto, ng'a nabo bamoitete, ekero bamoita, abamura abamwabo chiango chia aba bono bare bamura baminto batigarete iga iga babere, oyomo ninche tomenyete nere, mbaroche buna agoitwa. Bono ekero baroche buna agoitwa, twachire goteema koboria ng'a esababu are goiterwa ekero Omwana-o-Okoroma iga arote arenge muya, lakini rende, eria igoro tabwate rigoso rinde. Bono yaikeire togochia koboria, twateeba ng'aki yaya, esi yaikeire, bono nebwenerete omoo amang'ana aya aike polisi, tonyore eOP, tomanye ng'a inki omwa omwana oyo anyore ekeene kiamwa kiaye egekorera nabwate omwana omwabo. Omwana omwabo naro orenge iga iga, nere agakorwa sarakasi, agatama akagenda. Ekero mama omwabo akwete, nwatindekire iga iga. Twateba yaya, egento ekio obi nkebwenete korikwa, ekero kiarikirwe, tomanye ng'a ki, inki, mbarabwo aba, barabwo babwate chinguru, chiogoita omonto mpaka akwe. Tiga iga togainte ng'a ki, polisi ngocha ere, Inwe tori gocha, ng'aki togokora? Aba barenge oo chiango chiabo barue gose nabo bakobogoria omobere obaire mochari gose ebagotindeka? Wilfred Makambi, Isolo. Ase rituko rigana inche narenga aa, na amang'ana amu nachete gohappen gocha gocha, ti ndiagoya timanyeti kende gionsi nki nki kiarenge. Nainche genge buna buna nainwe moigwete egento otamanyeti.

Tinchieti komanya ng'a ninki kiapenete. Neri komorusia isiko aria, inkobora nkiagotwerwa, tokamobeka nyomba. Twatebwa nomwana oria onyare koba okorara ekero twacha, ntwanyora chiripoti iga, gotatiga ekeene tiga giatana koba ekeene. Abange baye ngoteba ng'a ekera itetu nonya chiango chiabo nchimanyete. Aya eango yabo ekorokwa Makambo, nomwana oyio okorokwa Daddy Matias. Nabo bamoambanete korwa ase eiteretu ime aria, bakamobeka agaiga. Aye gatwengwe chimbaara, gari toigwete oboronto konya korera, igoro y'omwana o Isiraeli atigarete, atigarete omwana orenge ekeng'werere, na omwaka okonyora atarakoora. Omwana are ogwekaseneria na okorukia soko, osokoro, okorukia toni. Yateba nainche namosibete chingori, inakonyora otochandire ekenywa, ekenyoro. Naki ere ningio morakore ki? Moratokorere. Onye kibaye nko mobuni naki rende twataka batwere ase na gwachu toro chinto na basubati ntori kobera ang'e iga iga, inki akorete gwachu nkore agosa lakini erio igoro takorete ki? Tagosete. Bono baye ngosimoka nabo agotera ase batebia naki inki akorete ekagera bakamoita goikera ekewango eke bamokorete pi araini. Ekero akora ekero akora agosa na ekero Rende ekero kwamogechirie note ang'e orosaro, nabo bono mbatemete komorwanta rinse. Amaega rende nkoenda ekero arenge na egento ki'abande nkoraire aa nkorarusie arenge lakini agacha agateba otigire akairana akasimeka emesi esisokoro ya babaito oboremo, bakabwata bagacha.
Amang'ana amoremo buna aya iga, So omwana one egete agecha aya nachi echi ataka kore abe chokora town iga aria, akairana. So rero it is so unfortunate, toikire iga iga, omwana oyo ang'entire, twang'enteire iga aria, egento kiogokumia na chiango chiabo chionsi pi nochiarenge na the ba admitiri nobarenge, eanka eyamo yamwabo eyemo nero yaimogetie korwa iga aria,

At least omwana otiga anyore haki yaye. Ebare babere, bosi kore iga bateire oboremo iga ari, omura omwabo Nairobi are, ogotebigwa amang'ana angocha are. So otiga anyore haki yaye, omonto nabe omobe tari goakwa. Ebare komosiba, egento kia ogokumia bagoteba na Gen Z gose gekare kweroka Gen Z naki emosibete iga aria gekomoita, koboria chiango chiabo, bagoteba na eh mbare konyara go intervene kende. How bono? Mbare goakera rende epolisi eche emokonye?